Għat-tfal jaf ma jkunx daqshekk faċli. Hu għalhekk li l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu ħadmet fuq app bil-Malti sabiex tgħin lit-tfal jitgħallmu n-numri b'ilsienhom stess.
L-app li għamilna aħna jisimha Numri bil-Malti. L-għan kien li nagħmlu l-app Nsemmuha n-numri bil-Malti minħabba li sfortunatament in-numri bil-Malti mhumiex daqshekk popolari speċjalment maż-żgħar, ġifieri malajr jibdew jitgħallmu n-numri bl-Ingliż. Madankollu xtaqna nagħmlu din l-app li kienet l-ewwel darba tagħna, allura ppruvajna ngħidu xi ħaġa ġdida li kien għad m'hemmx bħalha u anke l-mod grafiku li għamilna jappella ħafna għat-tfal. Immirajna għal tfal ta' snin bikrin li anke jkunu d-dar, pereżempju, jkunu forsi ma' nanniet jew ma' min jieħu ħsiebhom. Allura jkun jistgħu forsi jaraw din din l-app waqt li jkunu qegħdin id-dar. Tista' tintuża wkoll minn kulħadd, mill-ġenituri, minn studenti barranin ukoll, kif ukoll fl-iskejjel tas-sekondarja, peress li jkun hemm għadd ta' studenti barranin. L-app tikkonsisti minn sett ta' tagħlimiet, hemm tliet tagħlim fiha fejn l-istudenti jew it-tfal ħa jitgħallmu n-numri u jkun hemm assoċjata miegħu oġġett, jiġifieri jekk hemm in-numru wieħed ħa jkun hemm oġġett biex jassoċjaw l-oġġett man-numru. Hemm ukoll it-tieni Tagħlima tkun fejn ikun hemm il-ħoss mal-grafika tan-numru biex hekk it-tfal jitgħallmu n-numru u l-ħoss ukoll. Kif ukoll ikun hemm apparti l-ħoss f'tagħlima oħra ikun hemm il-kitba tan-numru wkoll u numri għażilna li jkun hemm minn wieħed sa mija. għal dan l-istadju tat-tfal li jkunu ta' snin bikrin. Tirrekjedi ħafna ħsibijiet, il-pjanar tagħha, l-kontenut kif ħa jkun, il-grafika wkoll. Aħna apparti t-tagħlim ridna wkoll nagħmlu il-logħob għax it-tfal iridu ovvjament logħob interattiv li bil-Malti għad ta' ma tantx hawn biżżejjed. Allura Ridna nagħmlu apparti t-tagħlim il-logħob ukoll. Fiha daqsxejn tieħda ħsieb għax anke trid tipproduċi apparti l-grafika wkoll it-teknika ta' kif ħa tiġi s-software kollu minn warajha din l-app biex dak li jkun anke biex sempliċement tagħfas buttuna u joħroġ ħoss, toħroġ il-mużika. Tista' timmuta l-mużika wkoll u anke jekk student jew tifel jagħfas Fuq risposta tajba, irid jagħmel ħoss biex dan jinduna li ġiet tajba ir-risposta, jew viċi versa jekk tkun ħażina ħa jinduna. Hemm daqsxejn ħsieb, jiġifieri ħaditilna madwar sena biex għaqqadna kollox. Hija ffurmata għal Android, għal tablets, mobiles li huma Android u tista' titniżżel b'xejn ukoll. Kelli rispons tajjeb anke minn għalliema, anke ġenituri għandhom it-tfal żgħar ukoll, ġifieri kollegi, in-neputijiet tiegħi jużawha wkoll. Ġifieri l-għan tiegħi kien anke li n-neputijiet narhom jużaw app bil-Malti. Ġifieri dak tatni l-isforz, tani l-isforz biex nagħmel nikkrea xi ħaġa bħal din.